mafurha ya gezi ni hlanganisa na timitsu ni peyita sipho hala ndzhaku a ni sipho wa nuha so because na mavabyi lama nga na wona se hi fane hi hlanganisa mafurha ya gezi ma chela ka lexi xa ku peyita lexi hi n'wi peyita hala ndzhaku hala ku a ta va kahle . xiphola i mhayi vava jaha ro pfula hi vaca danuna xiti a yima ni mi amukelaka the channel that mans a
ni live ka ka interview ya mhani ya mhayi vava se a ni la ta a ni la ta n'wi provela ku a hi tshikanangi inkomu ni ta vuyela hansi
i mhayi vava va vhakachesi van'wana va tsaka va ku hi ku tima thosi kerekeni

um thokozani ha mi amukela ka mayi vava jaha ro kula yi mbaja tani u na xiti aw yi va ni mi amukela ka the channel that matters a ku the channel that matters the most na nyamisora namuntlha a hambi wo kwata wa lava a wu lavi i ta se ku ya wena yimo ni mi amukelaka the only channel that matters to watch ya hina nyamsoro so lexi ya ku xi endla namuntlha we're going to break downs or read the lyrics ta nyamsoro ta risimu ra muthimbani the latest single ya nga yi humesa hi i think early august eh, 2023 eh, muthimbani i nqambi ya hina leyi hi tivaka ya vunanga bya hip hop eh, he's not the founder but i wun'wani lweyi a nga endla vunanga bya hip hop byi va popular ngopfu i munhu wun'wani wa ku yena na beef a va se tshama va nga dzahi sulphur se risimu leri i risimu rin'wani ra ro ra beef leri ri tseketselaku i xiphongo lweyi a ti vita a a ti vitanaku xiphola lweyi a nga Sipho vito ra ye ri vona nga endli xihoxo so risimu leri a ku dyisiwa yena and and and. hi leswi va hanyisaka swona yena na xiphola se hi swi toloverini a swa ha hi hlamarisi xin'wana na xin'wana lexi humelelaka ma yi twisisa so lexi endlaka kumbe mina mi kota ku ni yingisela i kumbe nhloko ya mina a yi ya banga ya kota ku reason-a and a yi kekemangi yi straight forward so I really love writing these lyrics ni tiphinile ni karhi ni ti tsala so that's why ni kote ku tsala the entire lyrics. ni nga kun'wana a ni swi twangi kahle u na chance u nga tsala kwala ka comment section u ni byela ku yo bra there you are saying this not what you are saying so we we live by correcting each other but i believe ku ri ni ve na nkarhi wo ringisela wa kahle so um risimu leri swi na u nga ni vita nyamisoro hi lera i ku nyika mpfumelelo yo ni vitane nyamisoro a ni na problem na swona ma vo so mthimbani late on. a biwe hi xifula xa vu two if a ni endli xihoxo so xifula lexi a va n'wi bela nengeni loko wo cheka Facebook page ya yena a xi borile a a wu borile nenge lowuya like a wu vona wu pfimbile wu ri na some sort of things eish ni rivale vito ra producer liya ya yena yi nga produce-r risimu leri so ri produce music yin'wani a ri produce-angi hi va ri ma producer ya Mthimbani leyi nga producer change the world. the guy who just released dinero album man D_J Khaled wa Vatsonga or man I forgot the name of the song. yeah but um yeah that guy that dude wale wale lulekana la kusona le stadium so um Damn, I'm doing like a one. interview leyi endlile studio xeyo Ah. so loyi a ku u nga ni vitana Nyamisoro i ku like loko u swi lava u nga ni vita Nyamisoro so a na ha ri laya ka Xifulani i mhaka ya ku Xifulani lexiya i swi vurile Muthimbani ku i khale a swi tsutsuma swa vunanga at some point va ri tshama balekile wa ku chayeriweni Muthimbani . i ri i khale a swi tsutsuma swa van'wangamala swi ku hina wehe ndzhaku and ku va a ya la calling liya ku a ya a ya saver swi pfula swi n'wi endla ku swi pfulela valala vo tala ku va n'wi nghenelela va kota ku n'wi loya wa vo so at the end of the day se i pfumerile ku yena i ta va n'anga i ta chayeriwa swi nga endleka a nga practice the rest mara i ta i ta chayeriwa I wish a chayeriwa. a ku thwasa se a loko a vuyisiwa kaya a ta a ta hamba a hlahluva swinkambhankambhani leswi nga na ti-problem la swi tisaka ku ya rivoniwi a ku a hi no ku leswi swa vulongo u ta ni bifa hi swona i xidumbu mina ni famba na na mikwembu hembe homeboy muthimbani.

undefeated uh, uh, uh, that's how he believes in god mara sometimes situations tingiphushe ku aya kucheriweni um who are we to judge yimani ku pfulela platform u ta kota ku swi tirhisa kahle leswaku ngomangoma swa mina swa vunyamisoro swa mina so ni ku pfulela platform ku cause wa swi tiva ku a wu na ti-lyrics because you know ku we you can't create anything um

ni like ni yi veke ka level liya ku se yi kahle se yi basile ni twa nga ri yi na completion a yi hlambisiwi so a ya ha need makeup like loko wo kuma nhwanyana or some sort ne u u a ri wa ntima se u n'wi faka makeup se a sungula ku shine a languteka i mhaka ya ku u n'wi fake xikwambulamazenge xo n'wi kwamula se a va kahle but Tsonga rap yi veke ka level yin'wani yo a ya ha need wena xiphongo. Eh, so this is natural we don't need your shit wabo so already la tsonga rap yi nga kona yi le ka level yin'wanyana ya ku we did it naturally so we don't need your contribution like hambi wo fa we won't cry that's my interpretation not ku ri loko um xiphola o hundza emisaveni i won't cry of course i won't cry ni ta ku ni rila yini nga rixaka ya mina but i'm not saying ku it's not important to his family hambi to hela tinghoma ku sala wehe loko ni lava ku ba xitsitsitsi ni nga hlaya buku ya ntombi ya mutsonga I don't understand this line i ya ku ba xitsitsitsi i yini. so in my understanding is like a wu na punch line loko ni lava swilo swa ntokoto swa ti-punch line ni nga hlaya buka ya ya ya ntombi ya mutsonga because switlhokovetselo swi na ti-punch line to tala wa ni khoma so ni nga hlaya buku ya ntombi ya mutsonga hi ku loko hi ri tinghoma ku sala huwe ni nge yingiseli because a wu na punch line a wu na nchumu mara vhela loko loko.

Loko ni la oh, hambi wo tirhisa nkolo luwa wu nga na King Monada u ta dobela swa le hansi manager na ti-giraffe self explanatory leswaku eh hambi vo ku teka va ku veka le still u ta vuya hansi hi ku a wu na ntokoto you can't maintain yourself mara mehe wa ni vona ku ha mina se mi ni ni kwale henhla me the top in terms of this rap thing you can see mhana Vuphila Ximarhandzi Mapiano. xi ku tshikini hi ku four five ya wehe i kabza the small so eish I love this line man it's like you can see mhana Bophila xi ma rhandzi mapiano xi ku tshikini because four five ya wehe i kabza the small wa vo so mapiano usually piano guys lava endlaka tinsimu ta ti-piano ne they don't last long like they survive for a short period of time wa vo so. mhana vuphilo i i i i probably i fanele ku ri nsati wa or maybe mama ya xiphola so ku ze a ku tshikile i mhaka ku four four five ya wena i kabya the small hi mhaka ku a yi ma rhandzi mapiano so four five is your take
i ma i xi n'wi hlamuli hi hello. Ah, hey. It hung up. Yeah, let's, let's keep going.
Yeah.
So, mhana vuphila xi ma rhandzi mapiano xi ku tshik- you can say mhana vuphila xi ku tshikini hikuva xi ma rhandzi mapiano um four five five couple of more so wo vula ku vununa bya mpfowethu byi kome ngopfu leswaku a byi swi koti ku fikisa i nsati la faneleke a fika kona so a xi rhandzi swilo swo komakoma xi lava leto lehaleha xa sesi ni ta ku xi ta swi kota ku fika laha xi lavaka ku fika kona do you get that eish .

u brag-a hi matric wo volunteer-a ka live life no success why u brag-a why u brag-a hi matric va ngo matric leyi lo ku nyika ntirho mara still because wa wa ha volunteer-a ka live life a wu na ntirho education is the key to condom swa ku dyondzo to yi ku dyondzisa ku a wu kahle kahle exikolweni a wu dyondza early u ku ya kota ku u u u ya tirha ka live life u ta dyondza hi ti-condom. hi ku na loko u dyondza hi ta wena yi tirhisa byongo ri na mhani a ku leswi ri ndzi condom wa ti tirhisa so education is the key to condom mara that's another line of saying fuck education because a ni yanga yanga exikolweni mthi mani hatla tshika so it's like fuck education um we education a yi ku pfuni hi nchumu so why must I fight to be educated. ku hi five year education yo dyondzisa ku mm, u va na access to condom live live yi nge xavi scooter because eh, a wu deliver pizza wu deliver ndlala ka masingi so it's like whatever you're doing a swi na value wa vona that's why swi nge xavi scooter scooter ya swithuti leswiya swa inani leswiya swi swi deliverku swakudya lomu ti loko u xava k f c va ku tisela hi xoho like eh, i varini
i uber eats ya na uber eats so you you you you scooter leswi a swi tirhisaka lava ti uber eats and stuff like that so u nge xavi scooter because a wu deliver pizza ne swi dilivha na ti-pizza a wu dilivhi pizza sweswi is like wo we leswi u swi dilivhaku i like ti-project ta wena hinkwato i hansa hansa i thyaka se u dilivha ndlala ka masinga motherfucker man ni ta ku before u ze u oma ingaku muthotho wa muhudi wo. twa xirhamu xa le Marabastad so Marabastad i ndhawu ku fana na le Small Street mara yo yi la Pitori so Pitori ka titimela so u twa ku na u ku byela ku mi ta ku before u ze u oma fana na muthotho wa u fana na muthotho wa muhudi . Mhana vafana u i ri i ri mhana vafana u nga ti endli xa makhombo loko ni nga ri loko ni nga ri kona Bophelo xa rila coz hi mehe le kere so I don't understand that line but in my own understanding I think hi mehe ba n'wana wehe.

do you feel me you can't just like u rhu n'wi rhuketela hi nsati wa yena and with such names um R_D_P ya wehe yi yi. ya hisa yi lava ti dya ti-fan a ni swi tiya ti-fan leti ta tshama kwini ka R_D_P ene sweswi u nga nyuhela se u u u nuha hala ndzhaku so ko va ku nkingha leswi ni nga receive-a xifulayini xa number beef-i yi nga stop ni na Xikwembu nga ni vita Nyamisoro so hi xitalo ku fanele ku nga ni vita Nyamisoro ni sweka . Ni sweka murhi loko ni khoma mic xidumbu se ni ni la ku lapha Tsonga rap se loko ni khoma mic ni va ni sweka murhi ni la ku lapha Tsonga rap leyi nga ku yi na madimoni yo karhi na mavabyi yo karhi so ni la ta yi kha ni yi kha mafurha ya gezi ni hlanganisa na timitsu ni peyita Sipho hala ndzhaku a ni Sipho wa nuha so because na mavabyi lama nga na wona se hi fane hi. hlanganisa mafurha ya gezi ma chela ka lexi xa ku peyila lexi hi n'wi peyita hala ndzhaku hala ku a ta va kahle musi-port xi-port ma vo so we proceed with the the line heyi it's gonna be a very long day. loko a wu ri n'wana wa mehe a ni ta ku yisa Rivonia ni va byela ku ni ni tshikini ni va broke no lava mi teka ndzwalo so it's like loko u ya Rivonia mi yela ku ya hlupheka mi yela ku ya xaniseka stuff like that mara for wena a ni ta pfumela ku hlupheka ku ho famba leswi u nyangatsaka xiswona wa ta u wile ingaku i mavele ya ntswedyani ya nghwaza wa vona mavele lamaya ma ku tlhe ma ku byarha. Ni le ka hluviwile mina ni to borheka a ni n'wi yisa kwini n'wana wa vanhu u twa va ku n'wi teka back mara ku yi i ta ku teka hi ndlela leyi mani ho ni n'wi tsakisa nyana u must beta u ri u comedian a wu a a wu bi ti-jokes wo va childish ya that is self an like hileswaku. u ti endla comedian ku ve a wu na joke u na vun'wana mani u delela ku delela king i ku polish-a mfenhe hi hariki ku la ku ku ku delela mina i ku ku nwa ya mfenhe loko wo za u yi khwinisa mfenhe yi jika yi kuma ku heyi hi wena yi ta ku dlaya yi nge ku tshiki home boy mina ni mi mina ni ta sungula ni e mina ni ta mina ni. mina ni ta sunga ni njara liya yi nga i think a ni rivele this line and ni be typing error mara leswaku u ta tisunga hi njara liya yi nga rhunga dovani something hambi wo xota hambi wo xuta music video u rhepa mamunyu leswaku swo fana music video hambi u lo baza kanjhani the video u rhepa mamunyu what's the use of listening to it Ni ta ku ti-lyrics ta wehe i i ti vongolela hi Queen Minaj another thing that Mthimbani used it was to use some names of other artists to bring them in the in the song ma vo so Queen Minaj hinkwenu ha xi tiva lexi xa xa xa ku xa xa xa xa ku tlangisa miri ku fana na Zodwa wa vanhu ku we a wu dlayi swi public i nga kuma sokisi ya masokisi ya bolo. Eya swa ku a wu dlaya swi public a swi tivi so masokisi ya bolo ma vonaka ngopfu lero ra ku loko munhu a mbale kit swo boha u ma vona wa vo so ha swi tiva swa ku masokisi ya Kaizer Chiefs ko va masokisi ntsena hi mhaka ku ha ma vona mara a ma a ma na mbewu mara award ya wehe hi yoho yi nga ti-secret sauce but a wu na nchumu like i ku fana. u vona xidudla ku e lexi xo ni tshamela ni fanele loko xi ku tshamela kumbexana ni ku tika xi tika ni nga ku practice-ela mhana ku wehe u u tlhela u ya ka photo shoot u ya khensa nyimba because u mpanyula so ya self explanatory self explanatory mhana ku. ka WhatsApp xi ku eish I love this line Mhali ni hlaya hinkwaswo mhana Bophelo ka WhatsApp xi ku pfula xi xi pfula meseji xi nga ku reply xi ku verify-a me na we se hi na yoho blue tick twala mhana Bophelo xi pfula meseji ka WhatsApp xi ku verify-a me na we se hi na yoho blue tick so. Mtimbanis WhatsApp page, Facebook page is very fun. It has a blue tick. So nkambi to tala takagaza they don't have blue tick their accounts are not verified but mtimbani is one of the few so xi ri nani eh, nsati wa wehe loko senda message a nga hlamuli wo- wo wo blue tick wo ku verify so na u le ka level nyana ya me because at least na u na yo blue tick hi ku u verify hi- hi baby mama ya wena um sweswi swi swilo swa wena swi operate hi loveness loko u khipa track link ya koho yi nuha tin fish swi rhuketela ku dlaya swilo leswiyani so swilo swa wena swi operate hi loveness so loveness munhu wa xisati a ni n'wi tivi ku mani in in this case so swilo swa wena swi nuhwala swi nuhwa tin fish.

R_D_P i yindlu ya mfumo ni nga kamela Matomani ni byela buti Reddy a ta launch-a album ka yona so it's like R_D_P i yindlu ya mfumo i ya mani na mani I can come to you to you to your house ni fika ni kamba Matomani ka hina ma tshika ma za ma nun'hwa ivi ni vitana buti Reddy hi ku a nga pfuni nchumu a ta launch-a album kwala ndlwini liya ni nga kamela Matomani lama ni siya thyaka leriya ra Matomani.

tihunyi ta tshinya vantshwa wehe a wu ti tluli fam e-e sweswo i ntiyiso I agree with that line tihunyi ta tshinya vantshwa ti dume ngopfu vanhu va xilungu loveliness xi dya ti-royalties ta wena Masingi Fakele I_K bambari ya movha se we u ri u u la u la ku faka gear box ka R_D_P. I need to girl boys if I go and TV, but anyways, maybe I'm just missing something. ti-lyrics ta wehe ti tlula hi cosmetic ya vavasati va vutisa va ta ku byela ku puff yi na foundation so leswi swa swa swa ku tolatola swi na foundation loko u swi tola ku na swin'wana va swi na i foundation so u rhanga hi swona first so hi swa ku ti-lyrics ta wena ti na order like

award ya wehe hi yoho secret sauce se xi ku Mister price me ni ku vita Miss Miss price ni ku susa kepisi ni ku veka phentini so Mister price wo Mister price mara ni ku vitana Miss price because ni ku susa kepisi ni ku veka phentini that's why ni ku vitana Miss price because ni ku veke kwini ephentini so u Miss price ma vo so leswaku hi beef ni ta ku dlaya beach is a consistency ya ku wansati kahle kahle.

so muchini wa donki mos ma wu tiva lexiya donki yi tirhisaka xo loko u lava ku endla vana kumbe loko u lava ku ba mati so va ri nhloko ya ya swigonondo yi kekeme ku fana na muchini loyi a ni ma yi vona dangile loko yi huma yi huma tin'wana ta ku eya ma vo so. um va ri muchini wa yena wu kekeme ku fana na sweswiya vafana dida nge le a ni swi one mara hinkwenu loko i ta video leyi u ni tsundzuxa hi fa ka picha ya lwa nhloko ya banga la sigonono um um um Na ee, u Juda hi fidi, feni ya khavelo yo kekema ingaku muchini wa wa donki, na ti-advise ta nhloko liya ya banga u u ta like advise ta nhloko liya ya banga nhloko ya banga i i i a ni swi tivi tikhavelo letiya ti nga na muchini wa. wa donghi kumbe nhloko ya yena yi nga na muchini wa donghi na nhloko liya ya yena futhi yi nga yi nga yi yi nga ya banga futhi a ni tivi ku yi tsema yini but ma n'wi vona munhu loyi ku himpela na yona nhloko ya banga ma n'wi tiva hinkwenu u ta cinela mani hi ku mfundhisi i fambini a wa ha swi tivi ku stage u ta tlilinela mani ho ni ku byela twanani mfundhisi a xi .